njĩtagwo mwaũra wa wanjikũ na maya nĩ managĩ na icanjama cia kiumia na kiumia gĩkĩ tũramũrĩka kahinga kamwe ke mwena wa mũrang'a karĩa anake na irĩtu matuĩte nyũmba cia agendi gũkũ ũkuona mũndũ otawe ekĩgwe na madamu mũgeciria mwathiĩ mũkũyũ kumbe mwathiĩ mbuci kwĩna nyoka nĩorona harĩa mũtĩ ũrĩa harĩa ũngĩthiĩ hau no ũkore mbuci Matikũrĩo rĩu nĩ nyoni.
Kaĩ manjigagĩra? Ai, koguo nĩ ũmonaga magĩthiĩ kwĩhiũhĩria makehĩtũka andĩa wa mũgũnda. Andũ ũramenya. Ĩ, Ya na ũĩ. Nua ya kuma na gĩcagi. Mm. Nĩ aingĩ mũno mahĩtũkaga haha. Ngeciria mathiĩ mũkũyũ, ngĩcoka kuona maraumĩra na gũkũ. Na gũkũ mbuzi.
Me mbuzi. Nĩ mbuci.
wonaga thĩna tarĩ kĩ Rĩrĩa andũ mariganĩirwo nĩ ũgĩkũyũ matabu nĩ mũkuona ndũkimahe motaro tondũ we nĩ ũikaikĩtie mĩaka rĩu kwoguo no ndugire mahoe ngai na hinya na mariganĩrwo nĩ ũmaramari nĩgetha bũrũri ũcoke thayũ ona mũthuri wĩ haha hena ũira wa ndeto ĩyo ĩni arabu gũkũ no mena kuo rĩu ndikamũranga ndimenyaga nĩkĩ kĩũru na andũ a gũkũ gwitũ ĩ tũmapenzi tũtũ twa bush bush-inĩ gũkũ rĩ andũ nĩ matũkumirie mũno mũkaga ta thaa cigana haha ũngĩũka ithaa rĩa thaa ithatũ ndũngĩaga kapũ ta ithatũ inya gũkũ na nĩ kuo nyoka ĩrĩ na no kuo ũraigua nyoka ĩrĩ ĩ gũtarĩ nyũmba cia gendi gũkũ gwĩ cia rũnjingi mũranga nĩ ciagĩire goro Hmm? kana nĩ marĩhagio goro nyũmba gũkũ haha rũnjingi ndingĩaria kuga marĩhie raithi ka mongerere ĩ. tondũ no menya nĩ biacara yao kĩrĩa ingĩũria andũ nĩ rĩrĩ we okorwo nĩ ũrenda gwetha kamũndũ rĩ at least korwo na kanyũmba tiga ũhoro wa ithaka-inĩ hau nĩ maigua nĩ tũmũrĩke cia njohi rĩu gũkũ borithi cietwo itiũkaga no njonji wa kameme etwo borithi ciũkaga ihenya rä atwera borithi moke o matiũkaga no rä atwera njonji wa kameme mokaga ihenya ihenya matikanä ko rĩu ikombe ici nĩ cihũthagĩrwo kombe ici ciendagia njohi na gĩkombe kĩmwe kĩarĩ gĩciringi ciringi mĩrongo ĩtano gĩkĩ kĩmwe Aya, naguo mũtũkũ twauma ciringi magana merĩ athuri nĩ makenyarirĩkĩte biũ nginya atumia angĩ matihotaga kũrugĩra ciana nĩ kũhang'ahang'a moke manyue mũng'arĩ ũyũ wĩ haha na njohi ĩno ĩrugagĩrwo kũ njohi gũkũ ĩrugagĩrwo haha ngũngũrũ njohi ĩyo ĩngĩ ĩrugagĩrwo mbombo ĩyo ĩngĩ ĩrugagĩrwo kamũirũ gĩbangi nayo ndĩraigua nĩ nyingĩ mũno gũkũ nayo bangi yendagĩrio na habara nginya habangi no yendagĩrio na yendetio ta ihinda rĩigana atĩa na njohi ĩno wahe makĩria ya mĩaka ĩna mĩaka ĩtano na thigari icio no igĩraga toro wa gũkũ njohi ndĩngĩthira haiya borithi mokaga kuoya mahaki ahona he koburu ũkaga wĩkĩraga kĩnyatha wĩna nda nene mũno akoya toro agathiĩ ndĩgagĩninwo nĩ kĩnjo atä må thuri atuĩkĩte ta kĩgĩgĩ akomaga rungu ru rorĩrĩ ona nja nĩ egũkoma mũtaro ndarĩ kĩndũ angĩmenya ndangĩhota ndeto ĩno na ndoĩ ĩkoragwo kũ ũyũ nake rĩ mũrĩu thaa ici nyuma kambĩrwa ndanyua kuo thiana ndanyua ndagĩke no rĩngĩ ikũrũka ũguo na nä thaa ithano cia må thenya ĩni Eh. ũkĩenderio tĩka wĩ Eh. ĩni yanangĩte nginya ciana ciana ona cia citirakinya nginya bomu thiri na twä re atä rä rä Ĩĩ.
anake magakå hikania rä airä tu må kwendia kå ä kaä tå rendio nao ä acio nä kumagara moimagaraga nao magathiä kå ngä makonera thuri na kå u gũkũ nakuo nĩ rũĩ rwa maragwa
pombe mingi kabugi kangara mutungi umwe na njohi mitungi iri na dramu igiri iriko riu niwe no irarugwo ii niwe no ihaha o naguo ni mwaki yarugirwo haha ri yendagĩrio kũ ĩthiaga kwenderio harĩa haitũ harĩa reri-inĩ nĩ mũndũ wĩtagwo cegena mũnene na he nduthi ĩgĩraga nginya nduthi ĩyo nĩ nyandĩkĩte namba kwa OCS na ngũigua ũici ũingĩhĩte mũno nĩ ũndũ wa njohi ici gũkũ mbũri ciro kũiywo nginya nguo nginya ngũkũ nĩ ũndũ wa njohi ĩno maranũra nginya nguo cia tumia cia thĩinĩ manũraga ciĩ nja nguo cia thĩinĩ nginya thogithi mĩbuto ta ĩyo ĩ mĩigũ na rĩu cia atumia cia thĩinĩ megũtwara kũ cia thĩinĩ nĩ ciao mekĩre makĩremirwo Ĩĩ, mekĩre nguo cia atumia Eh, mũndũ mekĩre ĩĩ nĩ egwĩkĩra akĩremirwo na ndangĩmĩona agũkĩgũra nake na atinda haha mũng'arĩ-inĩ ũyũ aiyĩtwo ciothe

ma kiumia wareherwo nĩ ekeza sacco wenda kwĩgĩra mũgũnda nyũmba ya gũikara school fees ya mwana emergency loan kana ngari wĩyandĩkithe na ekeza sacco na ngiri igĩrĩ we mwene ngiri inya mũrĩ joint na ngiri ithathatũ mũrĩ chama kana ngurubu kana